Rĩu mwanake wa mũthuri mũratawe ũgwĩtwo Bageli ĩĩ arĩ gũka hau marĩ na mwanake ũngĩ ĩĩ magaragarĩtie taĩri cia ngari ĩĩ o mũndũ igĩrĩ igĩrĩ ĩ- nĩ makĩrĩ mĩtokaya nĩ tũkũmenya cuca-inĩ nĩguo rĩu wanake moka na magũrũ ma ngari-rĩ ĩĩ makera kwa kahuzu atiri eh ati mwe makugurira ngari ya ize e matatu he e maguru e ati mwe makugurira matatu ya ize e gwetwo kangonio maguru mero tondu mayo ni maziru niguo baga tondu ni akioi kahuzu malendo kuna ize ri eh akera kahuzu amuigire maguru hau mukawa-ini niguo niguo agucukira kaburaita na zirenda hendi icio nĩ cuma cia ngari etiguo niguo Nake kahũthũ-rĩ, Ĩĩ, agecokia ngoro zayo akoiga atĩrĩ, ĩĩ, indo ikĩrĩ cia mwanake wa mũcuri mũrata wakwa-rĩ, ĩĩ, no anga hakĩrĩ mahĩtia githĩ to ta cia mwana wakwa? ĩĩ, ĩĩ, ona noguo hathiaga mwana wa mũthuri mũrata waku-rĩ Mm. no ta waku ĩ no ti thikũ ici we andũ kaĩ matacũkire kaĩ anake a thikũ ici arĩa tũrarĩ nao mĩaka mĩhetũku Hĩ, we we we we No tũtikĩrĩ tũrakinya rũciaro rũrĩa mũgo wa kĩbi rwaigire ĩ rũkagĩa mbugi matũ tiga matũ ona maniũrũ rũciaro ti rũngĩ nĩ ruo rũrũ na no ngai ũrĩa tũteithia tondũ rĩ ĩ ai ici ciana citũ ndiĩ kana nĩ ikwarũrũka ĩtumaha ĩ tuma kahũcũ nyaiga magũrũ ma ngari mũkawa-inĩ wake ĩ nake mbagĩa gucũkĩra

ĩkĩũria kahũcũ atĩrĩ ĩĩ taĩri icio irĩ haha rĩ nĩ cia ũ icio ciarehwo ĩĩ haha agĩkĩmera nĩ cia mbage ĩĩ akĩmera ici taĩri rĩ ĩĩ nĩ cia mwanake wa mũcuri mũrata wakwa ũgwĩtwo mbage ĩ ĩĩ mwanake nĩ ndĩkĩmũĩ nĩguo ĩĩ tondũ ona agĩciarwo rĩ Ĩĩ. tũrĩ o na ice ĩĩ nĩamwine ĩĩ na ũrĩa ndĩmũĩ rĩ ĩĩ ti wa moko maraya nĩguo mundu ugwitwo kahucu akirwo ni thirikari atiri ithuĩ tũtirenda ng'ano nyingĩ cia marimũ cia ciria ciaikũrũkire tũtwĩre atĩrĩ taeri ici nĩ ciaũ nĩ gũcũkire kaĩ ciuma cia kũiywo amba ũtige oro ũguo kahucu akiuga atĩrĩ taeri nĩ cia mbage nĩguo na ndarĩ ũndũ ũngĩ we oĩ tondũ oĩ taeri nĩ cia mbage na nĩ cia mbage Akĩũrio mbage ũcio akĩrĩ naku. agĩkĩmera atĩrĩ Ĩĩ, mbage oima ũguo-ĩ ĩĩ, oiga athiĩ kũgũra kaburaita na cĩrĩ ndahethiĩ ĩĩ. etererai nĩ aroka o hau oro rĩu kwathiĩ kũgĩra indo ciake Ĩĩ. na gũgĩũka kũgĩra taĩri We, we, we, we.

no ngai atũmanĩre na njĩra ya magegania mũno ndakwĩra atĩrĩ Eh, na kaĩ nĩ ũru ũguo-ĩ ĩ mũndũ kũhea nĩ ũndũ wa ihĩtia rĩa mũndũ ũrĩa ũngĩ ĩti ũru nĩ ũguo ũru mũno wonaga mũndũ oka na kamũrigo akwĩra njigĩra kamũrigo gaka Ĩ, nĩ ũguo. ohote kwĩgerera magambo nĩ ũhoro wa mandamiano tũmĩrigo tũu ti twega gatarĩ guo

ararĩ akĩinĩra jehova nĩguo aine biũ ta paulo na sira nĩguo na nĩ ũhũcũ mĩnyororo ĩtuĩke oime korokoro ũmwĩrire inĩ tondũ nĩ wagire mirioni ĩmwe Nĩguo. na ũnjĩraga wĩ mirionea atĩ we watongire tene Rĩu nĩ njĩkara gĩta karĩa gakwa nĩ ũndũ wa kahũthũ na ndakĩrĩ witũ Ithe ndũnjĩraga irĩ bengi. githĩ ndũĩ nĩ ũndũ gũtũrĩ kaicimburungo